Ghana man ɛba pa mekyia wo menim sɛ otwe de ampɔn ɛhwɛ so pa a ɔde ahwɛ yɛ nyinaa nti ɛnɛ nso yɛ nyinaa yɛ ho yɛ ɛnɛ na yɛmfa yɛaseda mmom bafuu na yɛmfa ma ɔbɔ adeɛ ne Saa na m'aseda ba fuu nso nkɔ mma wo sɛ aberɛ biara wohwɛ video na wohyɛ ma wo nua so nsa ka bi na wama video aduru akyiri. Anuanom ɛnɛ nso ɛdeɛ na yɛbɛsua. Ɛɛ bɛyɛ week time ni ɛna me ne wo ɛkyɛ biribi ɛfa ayidie ho. Na yɛ sɛ yɛyi wadi adeɛ na ɛsɛ woyɛ, deɛ na ɛsɛ adwuma wura no yɛ. Na sɛ wanyɛ saa a, deɛn na ɛsɛ? Akwannya bɛn na wowɔ hɔ, na nna dodoɔ sɛn na wowɔ a wobɛtumi de atu saa anabɔ no? Na me nkasaeɛ mu no, mekaa sɛ ayidie gu ahodoɔ mmienu. Na ayidie no yɛwɔ eh, despidos disciplinario a ɛno yɛfrɛ no disciplinary eh, um, sacking anaasɛ firing ɛna afei nso yɛwɔ ayidi yɛfrɛ no sɛ uh, despidos objetivos anaasɛ objective uh, sacking anaasɛ firing Ɛnnɛ, me ne wo reba abɛkyɛ biribi afa eh, um, despidos disciplinario, anaasɛ um, disciplinary firing or sacking, ɛne na mepɛ sɛ me ne wo bɛkyɛ biribi ɛfa ho. Anuanom nti no sɛdeɛ meka no daa no, wo nsa ka video yi a, mentra so hyɛ na fa ba wo nua. Ɛsiane sɛ adwuma ho deɛ nneɛma deɛ ɛhia yɛ yie paa, ɛsiane sɛ yɛ yɛyɛ adwumayɛfoɔ na ɛwɔ ha. Aha, obi a wonyare na wopɛ adwuma ɛwɔ obi man so deɛ na ɛsɛ woyɛ kwadwofoɔ. ha ɛne nti no adwuma yɛ adwumayɛfoɔ ɛne nti no sane sɛ yɛ adwumayɛfoɔ nti no adwuma mmra ɛbɛhia ma yɛ sane sɛ ɛduru baabi a yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bi a na ɛmfata mmara anaasɛ ɛne mmara no ɛbɔ abira ɛbɛtumi ama yɛ nya saa adeɛ a yɛfrɛ no sɛ ayidie ɛbɛtumi aba yɛn so saa nso na ebi wɔn nso a na yɛn nso mmara no wɔ yɛ afa nanso no wɔyɛ saa adeɛ no de kyerɛ anaasɛ wɔyi yɛ di ɛno nso yɛbɛhu sɛdeɛ yɛyɛ sɛ yɛtutu yɛ ananɔ yɛ dɛ ɛfa. Ebia na woaba mono, ebia wonnya nstatee adwuma nti wonim sɛ ɛmfa wo ho. Me nua, ɛkyena ebetumi afa wo ho. Ɛɛ, Spanish ni se, sabe no ocupa lugar, na kyerɛ sɛ wonim adeɛ a ɛmfa w'adwene no bi. Aha, enti no adeɛ bi a wonim bi ama no engu wo tirim. Ɛkyena bi ebia na nyɛ wo mpo na wohia, ebia na wo nua bi nso hia na wo nso wode ayɛ dɛn, wode aboa no. Ɛno nti, anuanom, yɛnkɔe. Yɛka sɛ despidos disciplinario a, anaasɛ disciplinary sacking or firing koraa na aseɛ kyee sen. Wohu sɛ yɛka sɛ obi yɛ discipline, obi yɛ indiscipline, obi yɛbɛ discipline no. Aha, nti disciplinary no ɛyɛ sɛ ɛɛ na kyɛ sɛ nipa no ayidie no a yɛyi no no ɛyɛ ne suban bi a ɔreyɛ a ɛnyɛ den, ɛntwa yie ɛwɔ adwuma mu ɛna ama yɛ den yɛyi no adi. Suban bi a wada no adi ɛwɔ adwuma mu a ɛne mmara a ɛbɔ adwumayɛfoɔ ɛne ɛɛ adwumawurafoɔ no ɛho ban no ɛyɛ den ɛtia. Ha, ntiatia adwuma no mmara a yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayi wo adi. Ɛna na anuanom yɛhwɛ nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn na yɛbɛyɛ no wɔ adwuma mu a ɛbɛtumi ama saa ayidie yi ayɛ dɛn aba yɛn so. Deɛ ɛdi nkan, sɛ woyɛ nipa a wotaa ɛto adwuma mu bebree a, abere a Wo ne nnyinasoɔ a saa nnyinasoɔ no yɛ mmara mu nnyinasoɔ. For example, sɛ wo yare na wakɔ dɔkta na wokɔ dɔkta no a ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wogye krataa a ɛkyerɛ sɛ wokɔɔ dɔkta na wo yare na wode kɔma adwuma wura. Ha, sɛ woanyɛ ne saa na kyerɛ sɛ ɛte sɛ deɛ wayɛ dɛn? Wakɔ, uh, watena fie na wanyɛ dɛn? Wan, wanyɛ dɛn? Wan justify fie no a wotraeɛ no. Na wɔn sɛ sɛ woyɛ saa ɛtoatoa so a na kyerɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ dɛn? Ayi wadi. Saa ara nso na woyɛ obi a wotae kɔ adwuma na woyɛ late nso a, yɛkɔ adwuma seven, ah, sɛdeɛ ɛyɛ a yɛkɔ asɔre a yɛyɛ no na, na yɛbɛkɔ asɔre eleven a na waduru one, yɛbɛkɔ eh, eh, asɔre two a na waduru three. Ɛnyɛ saa asɛm no na yɛka. Ɛhɔ no deɛ yɛbɛtumi ayi wadi, asɔre deɛ yɛnyi wadi, but adwuma mu deɛ yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayi wadi. Enti sɛ ɛsɛ sɛ wokɔ adwuma seven na bɛkɔyɛ na wakɔ seven thirty another day na wasan akɔ seven ɛyi eh, thirty five na ebi a saa eti no oyɛ no on on on repeated occasions a yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayi wadi afei ɛde bɛ bio sɛ woyɛ obi nso a woto wo nsa nso bɔ obi wɔ adwuma mu anaasɛ wodi obi atam wɔ adwuma mu a na yɛ sɛ eh, physical or verbal assault to ne worker anaasɛ adwumawura no ankasa. Nti sɛ woyɛ saa nneɛma wei, wo assault physically or verbally, a ɛyɛ adwumawura no anaasɛ wɔn a wɔyɛ adwuma hɔ bi a, yɛbɛtumi ayi wo adi. Ɛno nti no, mɛntew nsa mmɔ obiara na menni obiara atɛm. Aha. Ɛna afei nso, sɛ woyɛ obi nso a Woayɛ dɛn? Woyɛ adwuma, na anka woyɛ adwuma yie pa ara. Ɛno nti na adwuma wura pɛ w'asɛm. Afei duru baabi no, na sɛ w'adwumayɛ no so ayɛ den ate. But ɔhwɛ a wahu sɛ ɛyɛ wo ara na woahyɛ da ate w'adwumayɛ no so. Ɛsiane sɛ wɔnhuu sɛ wo nan mu abu wo adwuma mu anaa wo nsam abu anaasɛ biribi ato wo adwuma mu hɔ a adwuma no nti na ɛtoo wo na ɛno nti no wontumi nyɛ adwuma no. Na ayɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ voluntary reduction of ayi no, wo way a woyɛ dɛn? Woyɛ adwuma. Wahu? Ɛno nti no. Spanish no bɛka sɛ disminución voluntaria de rendimiento. Na sɛ wayɛ dɛn wa reduce eh, wei a woyɛ adwuma no. Enti memfa no as a eh, eh, eh, example ne sɛ ebia na ɛyɛ nnua na wokyekyere na na nka normally no wokyekyere ten every day nine ten nine ten afei duru baabi deɛ na akyerɛ four five four five anaasɛ six eh, four five six five six ɛno nti no ɛno na kyerɛ sɛ wayɛ dɛn ehu sɛ Seesei no, woayɛ dɛn? Wode ato ɛɛ middle gas. Ɛno nti no, ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ dɛn? Ayi wo adi. Ɛna wo abuse the confidence a, ɛno nso yɛbɛtumi ayi wo adi. Kwan bɛn so na wobɛfa so a wobɛtumi abuse confidence? Adwuma mu hɔ, ebia yɛama wo dibea bi a, anaasɛ mpo woyɛ just ordinary worker but wowɔ ho kwanya sɛ wotumi wurawura mmeammea bi a adwuma no nneɛma ɛyɛ dɛn ɛwɔ. Nti wode wo nsa ayɛ dɛn akɔbɔ bi mu. Aha, ɛde akɔ ofie. Ɛno yɛbɛtumi ayi wo adi. Ɛna afei nso, ebia na wode adwuma no information de akɔma adwuma foforɔ anaasɛ wode akɔ abɔnten. Ɛno nso yɛbɛtumi agyina so ayɛ dɛn? Ayi wo adi. Ɛno nti anuanom, mommɛhwɛ ɛno nso ɛyɛ dɛn? Ɛyie. Ɛna afei nso sɛ woyɛ obi a wonom nsa na ade kɔ adwuma mu anaasɛ wonom drug na ade kɔ adwuma mu nso a, ɛno nso sɛ yɛhu sɛ adeɛ no a wonom no, drug no a wonom no anaa nsa no a wonom no ɛbɛtumi aha adwuma no a, ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayi wadi. Ɛno nti ɛno nso anuanom moma yɛnhwɛ no nso. Ɛɛ mo a monom nsa a monyɛ carry forward no, ɛno nti Kwasieda mɛnkɔ ho na wakɔ adwuma na sɛ wode w'ahoɔden nyinaa ɛdɛn ɛkɔ adwuma Dwoda. Ɛɛ afei nso bio sɛ

Kwan bɛn so na obi betumi afa so ateetee obi wɔ adwumam? Ebia nipa korɔ woyɛ kɔkɔɔ na ɔyɛ tuntum, anaa woyɛ tuntum na ɔyɛ kɔkɔɔ, na mmom wode ne kɔla no a ɛwɔ ne nipadua no wode yɛ dɛn? De kasa tia no anaasɛ de huru no. Ɛno nti womma n'ani nka wɔ adwuma mu hɔ. Ɛno nso, wo no a woyɛ nipa no saa no, ebetumi ayɛ dɛn? Ayi wo adi. Obi nso wɔ hɔ a, ɔyɛ ɔbaa na ebia wo ne no reyɛ adwuma. na mmom esiane sɛ wo no ebia baabi a wowɔ no wɔ hɔ gya no anaasɛ wowɔ position bi kura wɔ adwuma mu nti no wopɛ sɛ woyɛ dɛn ɛɛ woyi so anka wo position no ɛyɛ dɛn ɛde nya kwan ɛwɔ ne ho ɛno nso sɛ yɛhu ne sɛ ɛyɛ akoso ɛno nso yɛtumi ɛdɛn ɛyi wadi anaasɛ wo meki attempts bi a ɛno nso ɛmfa kwan mu a ɛwɔ ɔbaa no so a na ne ɔbarima nso so a yɛbɛtumi ɛdɛn ɛyi wadi Ɛna afei nso obi wɔ hɔ a na because of ne sex nti no, ɛno nso wode huru no anaa biribi a ɛte saa. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛwɔ binom wɔ hɔ a wɔyɛ man woman anaasɛ wɔyɛ homosexuals, obi yɛ lesbian. Enti ebia wonim, na ɛno nso wode ɛno nso redi ne ho fɛw wɔ adwuma mu. Ɛno nso ɛbɛtumi ama yɛagyina so ayɛ dɛn? Ayi w'adi. Ɛna afei nso, ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ saa nneɛma wei a yɛka yi nyinaa no, Sɛ adwuma no ka sɛ wɔayɔ a, na ɛnkyerɛ sɛ wɔayɔ no automatically. Esiane sɛ ɛnyɛ adwumayɛfoɔ no na wɔyɛ lawyers, na ɛnyɛ wɔn nso na wɔyɛ judges, na mmom judge nkotoo na ɛbɛtumi aka sɛ asɛm a wɔde aba yi, agyina so a wɔgyina so a wɔde reyi wadi no, ɛfa ne kwan mu paa, enti na wɔbɛtumi agyina so ayi wadi. Sɛ ɛnyɛ saa deɛ a, na kyerɛ sɛ sɛdeɛ mpanyimfoɔ kaeɛ no, na ɛnyɛ sɛ wodi kan wɔ kɔɔto a na wɔadi bem no, na ɛsɛ saa na ɛteɛ. Enti obetumi atwerɛ de akɔ. Na mmom no, ɔno a waka sɛ wayɛ saa nneɛma no, ɔno mmom na ɛwɔ sɛ ɔsan pruvu sɛ amfanyinam pa ara wayɛ ampa anaasɛ ɔnyɛeɛ. Anyɛ saa deɛ a, na kyerɛ sɛ ɔntumi nyi wadi wɔ ho. Na ayi deɛ yɛ disciplinary. Sɛ yɛyi wadi a, nneɛma mmiɛnsa na ɛbɛtumi asi. Ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ procedente, na kyerɛ sɛ ɛyɛ lawful. Improcedente, na kyerɛ sɛ yɛ unlawful, anaasɛ nul, nulo, anaasɛ zero, na kyerɛ sɛ yɛ cancel no no no. Ɛno nti no, ɛno nso ɛyɛ broad kakra. Ɛno ne sesei no, ɛɛ memfa wo nwura nom bebree. Na mmom no sɛ yɛ procedente a, na kyerɛ sɛ ɛɛ nneɛma a Adwumawura ɛka sɛ wayɔ nti a ɔreyi w'adi no nyinaa no, ɛwɔ agyina soɔ. Ɛne na yɛ prosodente no no. Sɛ no ɛba sɛ ɛbɛyɛ saa na yɛbɛyi w'adi deɛ a, ɛne na ɛne ho kwan sɛ ɛyɛ sɛ adwumawura no ɛma wo compensation anaasɛ indemnisation sɛdeɛ yɛka no ha no, ɔmma wo hwee. Adeɛ a ɛde bɛma wo yɛ wo pay a wayɛ adwuma akɔduru, sɛ bia wayɛ adwuma akɔduru twentieth, twenty fifth, ɛno sika ɛne wo proportion eh, to vacation a wonya nkɔɔeɛ ɛne ebi etua ɔka ɛɛ double pay June ɛne December ɛno nso ne proportion ne ɛde aka ho ɛmom wobɛtumi akɔ paro disciplinary no wotumi ɛdɛn ɛkɔ paro but apart from that no ɛɛ afei nso time no a asɛm no kɔɔ kɔɔto no kɔsi sɛ ebɛdi no ɛno no yɛfrɛ no salario de tramitación, time no a na yɛ process eh, eh, saa nneɛma wɔ nyina kɔsi sɛ ɛkɔɔ court no sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ improcedente deɛ anka ɛbɛtua ɛno nso yɛntua hwee ɛnyɛ dɛ ɛmfa ɛmma wo ɛna ɛbɛtumi ahapen nso sɛ ɛyɛ improcedente improcedente na ɛsɛ wɔn ne agyina so wia is unlawful enti ɛba saa deɛ a aban Anaasɛ eh court ɛbɛma adwuma no five days sɛ sɛ ɔmo san ɛma wo ba back ɛbɛyɛ w'adwuma anaasɛ ɔmo bɛtua compensation ama wo ɛno no ɛyɛ thirty three days per year worked na up to twenty four months nti na kyɛ sɛ woayɛ adwuma thirty years koraa no a yɛbɛtua wo kaa up to thirty four months na ɛsɛ year bi a wɔyɛ adwuma bi a thirty three days year bi a wɔyɛ adwuma thirty three days saa ɛna ɛno nso no ɛba saa nso a um, Eh, ɛyi eh, eh, salado de tramitacion no nso wɔn bɛtua ba na kyɛ sɛ wotena fie bɛyɛ sɛ one month ana wonyɛ adwuma a na process no ɛwɔ court ana two months saa sika no nyinaa ɛbɛsan tua de ɛde aba wo ɛno ɛfiri hɔ nso a ɛbɛtumi ayɛ nulo nulo no ne sɛ ɛkwan a mofaa so ɛyi wadi no ɔmo amfa mmara kwan so ɛno no ɛwɔ ho nneɛma bebree sɛ ɛsɛ yɛkyɛ ha nti na sɛ ɔmo amfa mmara kwan so biara deɛ ɔmo yɛ no biara ntwa yie na sɛ ɔmo atena wo fa ahodie so ɛno no yɛka no sɛ ɛyɛ nulo aha na sɛ ɛyɛ zero yɛ sɛ it's cancelled nti ɛba saa nso ɛsɛ yɛsan ɛyɛ dɛ ɛma wo san ɛkɔyɛ adwuma ɛnyɛ saa nso a na sɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ dɛ yɛ yɛ yɛma wo sika a ɛsɛ yɛde ma wo biara na ɔyɛ dɛ wɔn nso wɔn ne wɔn agya awareɛ ɛɛ abusuafoɔ Deɛ meka nyinaa ne sɛ, sɛ yɛbɛyi wo adi no nso a, sɛdeɛ n'ano mekaeɛ no, ɛyɛ sɛ yɛtwerɛ lɛtɛ de ma wo, a lɛtɛ no kyerɛ deɛ nti a yɛreyi wo adi, na day a w'ayidie no starte firi. Na sɛdeɛ n'ano mekaeɛ no, ɛba saa a, ɛnyɛ obligation sɛ ɛsɛ sɛ yɛma wo da sɛ, oh, ebia yɛama no fifteen days, twenty days sɛ yɛde yi no adi. Dabi. Ɛyɛ disciplinary nti no, wɔbɛtumi de lɛtɛ no ama wo nnɛ, na wɔaka kyerɛ wo sɛ, ɛnnɛ yɛ wo last. But ɛsɛ sɛ lɛtɛ no nso, ɛwɔ mu sɛ ɛnnɛ, ɛna saa na watwerɛ mu no sɛ ɛnɛ yɛ wo last na sɛ ɛfiri kyena kɔ no wonyɛ dɛn onyɛ adwuma anuanom ɛm sɛ yɛde bɛsi ha yi a sɛdeɛ mekaeɛ no sɛ ayideɛ bi a ɛbɛba no mensan repeat bio wowɔ 20 days 20 working days yɛyi memenda ne kwasie da ɛne holidays ɛfirim 20 working days na wode apɛ lɔya na afei woagyina mu na wako ama wo nyankopɔn ɔnka yɛ nyinaa yɛ ho till next time bye bye adios